Merħba, sinjuri dan huwa shooter tal-lum aktar xaġa interessanti, ibatu jenna. U ma nafx jekk smajtux eh, dis-sensazzjoni nazzjonali. Jista' jkun Dan it-toast ta' 990 eh, ta' dal-food truck li qed jintefa' lejn l-inħawi ta' ħaddingli Illi tista' tgħid illi qed jagħmel qed jagħmel ħoss sewwa. U l-ħoss ukoll qed isir għaliex sfortunatament qed imorru ħafna kwantità kbira ta' nies iduqu t-torx għaliex qed jgħidu li tajjeb jingħamel duq torx. Iżda jgawdu wkoll il-ġmiel tal-post ħaddingli. Issa, problema waħda għandna illi wara li jgawdu qed iħallu ħafna u ħafna ħmieġ. Huwa legali allura? Diġà kien hemm ħafna mistoqsijiet dwar jekk hux legali li t-tfal f'van hemm jew le, imma apparentament dik hija legali. Imma huwa legali li tħalli dan l-imbarazz kollu? O fejn jidħlu l-illegalitajiet irridu nibagħtu lilu, sinjuri, nibagħtu l-furban number one fuq il-post ħalli jduq it-toast! u jindaga.
dingli biex ninvestiga daqsxej il-problema tal-ħmieġ li nqalet. Ħa nara l-xiex inqalet u nara għaliex il-problema ta' ħmieġ ejja ħan investigaw. Isma' sofri, ħan saqsek xi ħaġa dwar il-problema ta' ħmieġ, dwar il-problema ta' ħmieġ. X'għamilt inti? ġibt id-dustbins, ġibt it-toilets li l-Kunsil ċempil li għamel għalija li ġibt it-toilets u koll, ma għatlu li mux jena ġibtu it-toilets u. Mux okkupati, pim pim seven up.

Bingo!
Jiena, thank you. Wasal il-moment ta' toast. Għani kol da toast, da jek tiklu. Insomma, Furman number one.
U di mhux għal-ħabib tagħna biss imma l kull minn għandu xi tip ta' kioskru jew jarma x'imkien. Importanti li kollok il-bin u biżejjed bins illi fil-ħones il ħajġu jixru minn għandu. Eh, u n-nis u kol sawa ġifiri jekkilt eh, berger u għandek il-kartuna u l-bin mimli Ovvja li ma titfaħħix barra l-bin, iżżommha sakemm issib jew bin vojt jew tħodha l-osta. Għax ħadd aqbeż issa! Ent. Le, le, mhux jien illa. Ah.
Nipprova darba fil-ġimgħa mmur nara l-missieri. Għax naf li ngħixu l-ħajja maġ, lemma li jkollok il-ħin tiltaqgħu tqatta' naqra ħin ma' xieħ tiegħek huwa sabiħ. Jiena nħobb naqbeż qabża wara x-xogħol. Inċempillu? Reġet qabżet din il-mobile għal ċertu nies. Ija temma t-tizjim biss, ma niflaħiex, Speċjalment intom l-anzjani. Tafu kemm tinkwitawna lilna, eh? Il-mobile qiegħed hemm biex hekk iċempillek xi ħadd taqdu tirrispondih, mhux qiegħed hemm biex toqgħod tagħmel il-likes fuq il-Facebook, imma meta jċempillek xi ħadd, aqbad u rrispondih għax tafu kemm ninkwitaw aħna jaħasra mela rrispondih dak il-mobile.
Ah, wibni hi. Aw, ma, Il-pa fej qiegħed? Ħareġ, imma ħalla l-mowbajl warajh. Int ġej hawn? Iva, iva, ma l-ewwel irid immur nibdel il-qmis. Axħa! Kun imbirek ibni.
U dak kien shooter tal-lum, sinjuri, jekk ikolkom xi ħaġa. Ġara. Inti għallin stajku. Għax eh, kont nikol ċikkulata u vera spiċċat li malajr. Ma ħatlix xi biċċa.

Tajjeb, u issa rridu naqtaw din il-biċċa sħiħa hekk.
Imbagħad taqta' hawnhekk. Naqtaw dik, u oh, biss. Ma nista', Hekk għandna iċ-ċikolata sħiħa, arawa. Li ħanamlu ħanbirlu ftit il-position. Di, żomma f'idejk. Di ħa nagħmlu hekk, di ħa nagħmlu hekk, di ħa nagħmlu hawn u di ħa nagħmlu hawn. U għadċajna sandi li xorta għandu ċikulata sħiħa, imma aħna ħadnilu di.